ngavauye ndivabereke nembereko vana vadiki vanoda kupuwa zambuko vatame vari kutsvaga kuti nepapiko atiwanike tinenge ndege yemalejiyo cho kunge fokofoko kunge fiskali fit kunge fiskali kuti jamisa pasiti jamisa pasiti kunge repo mabhanditi chidhumisa varivatamboko futa nditi ndambenge ndiri one kotatu zvamatuza one netwo kotatu zvamatuza bombokila kwamoza ndinomupedzera mabhanditi mabhanditi takatiza kujeri

kana ndiri po ndo peter hesi cause ndenge ndiri po kwete remagetsi asi kana ndati po ndo to us ei ndo randakabuda naro muclass kana mati po ndo to us inokwana ndipei nditenge dopazi i come in peace
nesatani mulanu ndisatani wandigira satani amaikani ndinomutyora kani

It's big ma one and this year kune two ma stand ndio ma prize at this year so yeah and don't forget kuti kune 500 years dollars prize yakataurwa yakatopwa pamusoro pe prize yeah. cates of jet yeah. yeah man and stand yakabva kuna profit right vapfana vangu as usual vauya all the way from kachana trust me kuna vapfana vabva ruwa mabvuku mabva api nevana Avo? Kupi? You know. Can you imagine my brothers? Mfano abva all the way from Kwachikwaka. Kana munhu abva kure amana anoomberwa maoko ngatimisire maoko pano. All right, all right, all right. Mfana wangu mira ndikudze chinhu wani. Kwachikwaka ndokumusha kwangu. unoyera mutupo upi nemvana wangu ndoyera nguruve ndoyera nguruve andopatapesana ini ndiri madyira panze sa unobva nechepapi machikwaka ndobva kwamurape nekwamurape kwamurape yeah.
alright ndiri kwachitukutuku uko nice anyway ngatangidze zvinhu zvedu vafana wangu right uya kumninga eh, mira ipa tuze patuze right mkoma Zita ndiani ende munobva nekupi? Chikeda Fire Umbururu ndobva nepamabvuku apo. Mabvakazi. Right.
Imunonzi ani ende munobva nekupi? inonzi bhomba mabara ndinobva kubudiriro kwakarendi bagidhadhi ahedhi alright nice as usual tongoita four lines four lines kana eight lines eight lines dj tifta

po ndashaura chimirira kudaira po muri kugaya nekundigaira po handikabire pati ndotoshamira po masitatarira nzeve chiterera po ndashaura chimirira kudaira mbiruru chiketa faya wenzini handiti tutututu handisiloni mwoyo asi kumangoma keda ndinopa mwoyo hokoyo mameronondo epachimwoyo nekuti keda kumangoma akoma mwoyo kumaodzanyemba kana kuchamhembe vari kuti Keda faya usavende. Ini mana Batman mana ke sat mana oria. Dinora yango mase kupfura pa makurat. Vada kunditora vondi chainisa lunat. Kosi vanzo koma tsiri kutapura kunge penat. Ampurisa takazofarisa madoketi. Tori kwira kwa keda kachiko ndipo ticket. Hande kuchi spot kumango matepot. Tana wana fanta na levosi. ngoma ndinojongirisa samajackson so ngeda fire wa michael jackson ngoma ndinobata vhinza baba tensen ndinorova ngoma dzinotambwa namadose onaiwo yakuitwa natsano nemalipstick emamoko kupoda tsano ndiwo wigi mumusoro spununo tsano chivakashure vakuisira kuzvita memo chimbomirai kandakupai ndokademo One more. Ndiri shumba kumangoma ndiri moko rino toruma humburu. Ndiri shumba kumangoma ndiri moko rino toruma. Ndaimba ngoma mese futi mototamba nekuti waniketa churu anokomba chiketa faya ndiri shumba kumangoma ndiri moko rino toruma. Ndaimba ngoma mese futi mototamba nekuti waniketa churu anokomba chiketa faya hoyo kure kwegava ndokusina mutsupfu chakabhadhara changu rutu pandapinda ndoja delicious food pandasvika keta yava gutu gutu anyway thank you Abraham thank you so much bo wafana kutosangana musi wa 30 musit sports center muno my hope munena neprize remember this prize ye this year istand someone ari kuenda kumba kwavo ane chipo chestand sawa
seyan kid robva pagv8 gv8 zita ndiyani ende munobva upi ndonzi roboy ndobva pabudiriro pacurrent good good vafana kunga tingoitei yatinoita mazuva ese four lines four lines tochimhanya let's go tifton po rhythm let's go iji chigafa so zviri zvemabada ndorovonge pogba kuri kuchallenge aitola mbiri unge drogba ndine hasha ndine udhuru unge cobra kubata mari ka once varimi vefodka ndichikuongorora kugara nekumira zvanga zvakukukurira kunyebera kurwara makutsvaga pekurara netumwe tumburura tangwa takudongorera ago back to story mangomano sadza rori ndinokuratidza zviri kumberi nekuseri ndinokupinza jeri ndine utsinye pandiri usazvozvipa mbiri tanga wagadzire skiri
okay yasem yanki chigafa zvoenda nayo oh somise wangu fesi ine mapombi nyarara fesi inenge sinhi redhongi

Somse, I'm the owner and I'm the founder. Kunge bhora reliva torova macounter. Hapana line yendi, hapana boundary. Pari pamasote puya chiri panyari. Kushata pariti mundo kakata ndokamhaisa marata. Kusvika sedota unoimba uchirota. Ndiwe kuchata chata, mudenga separeta. Hausi kundiketa ndauya neuturu. Ndakatsamwa kunge bhuru ndichiruma kunge juru.
Yeah, yeah, yeah. Thank you, Varong. Mira beside that. Mira beside. Ruwa. Ruwa. Ndiano. Ndonzi fata ndobva kuchitungwiza kudii? Unonzi ani?
Fata.
Fata. Ora ndipori team timonzwa twakomana unodamburana sei vana.
Ukufu. Urufu. Umkati Dempsey. Auya mukuru wemaroma nhasi ndauya handisi kumboda pisi ndangofambira panapa ndipinde madhisi nhasi mukomana ndomupinda bhizi ndoita kumudya akuita kunge pizi getwe rese rekungogutsirira jeli

inini ndati ndinonzi fata ndatombovhunduke kushata ende padzanzi nandina wandokwata ndokusemesema kutorova marata dzaita ndinzi dara ndiri young dzaita vati ndegain ndiri round mageto yuti pachigaro vakandipa crown zvikanzi kuira ufe wakaenda down ngoma dzaita ndinzi dara ndiri young dzaita vati ndegain ndiri round mageto yuti pachigaro vakandipa crown zvikanzi kuira ufe wakaenda down inini ndinoimba pachingwere mufana waita pwere ndokudai muri gumi nevasere kunhuwa mukana kuita kunge bere
avana kuenda pasaidi apa muri two uya kunokutoni uya kunokutoni

mangomani ndorova kuita zvekutombotamba ndagara ndavaudza ka ini ndiri togamba pandasvika pacho ini ndotonza ndotopedzera vafanza gara ndavapinza ini ndopinzira ka ivo vamuchiki ndagara ndavaudza ka ini handiimbe zvejuti ini ngoma dzacho ini funge ndowachisa pandatanga mangoma ini ndakutomhanya round ndobva ndada kutora futi kamapounds ndobva ndavaudza ndine heavy sound musambo unofadza pwere kana majaya mandara ndagara ndavaudza kaini ndiri mudhara pamangoma pacho handimbopfaka nenzara ndivapedza ndosiya ndosaudzera ndosiya ndavapaza ndorova maridm short code yaman vatarire murimi Telemtei. Rasta kuchata nezimukadzi rakashata inga masaladi yazere kuti ikata mune dhimoni imi here kukwata rasta kuchata nezimukadzi rakashata inga masaladi yazere kuti ikata mune dhimoni imi here kukwata munhu wakatsvinda kurora mukadzi yanoita ngemuchinda zifesi kutyisa kutorema serinda kutozvidhonza muchiti makapinda ta izvi zvinotyisa hamheno zvenyu imimi munokisa handizvigoni zvinotomakisa zvitori nani zvangu kutomitisa mhanga inovharwa neuvi maziso let's go ndomupinza busy ndomufutsira ndagara ndamuudza kai uyu mupfanha ndatozviona futi kuti ipwere ndatozviona anotoridza kai mhere ndagara ndamuudza uyu anotodya kamandere ndatozviona kuti uyu kai chembere iharawa uyu haana chanoziva ndazviketa kuti haana chanoketa ndatomuona kuti uyu anotopenga namuona atineta
Wangu handisi faini kunge abhero ndouraya sakaini makorokoza munhu nedzungu rekumaini zvakasiyana neabata dem action semusoja handikwate mande ndikuita kunge loja machembere situnga zvakasiyana nefoja ndinobiga fantani but kwete moja ndobuda nepambari midea feed vibes all right but jena anokumbira usvike padhuze nemike and kana wakuimba good good and rhythm my dj let's go Shamari uyu abhozdirihiso tanga tachochimirira chabva changotinonokera saka pandasvika vese vari kujamba maspika vaona kumangoma ndise ndakastika vari kuona pandiri kusvika mangoma ndiri kusvika ndichiataka vasi vari kuona kumangoma ndiri kusvika ndichitsoma ese vazosvika pano vandidhoma saka kumangoma vese ndovasamunhava vari kuona kumangoma ndovaita sembuva ndikati

halimbovhunduka kuvhudende nekuti kumangoma ndovatsoma sechipande vari kuona kumagoma inini vese pandiri kusvika ndinenge futi gumaguma ndibva nepamvuma vese vari kundidhoma nekuti kumangoma ndikatarisa mukoma vandan bvunza kana anda vari kuona kumangoma ndindo vapinda ndisprint muwinkunetsa wakutizira kumangoma kuno kunoda vanogona kwete kujuma vhumvum semotikari iwe unotumwa pese pandasvika mwari vakatondituma goma ndinorova ndinoramba tichishama zvekutamba chokwadi ndotoburitsa bhama pano kuzatambire wangu unodhama semombe chokwadi ndinotoukama handivhunduke zvekuti vari wakambusha kawanga wawana mubhucha manje ndokusiya ndakuchocha pano ndoku iwe hausati wati kana uchiti uri pahit vese vari kuona zimax vese vari kuwedzera mamax pari pamangoma ndiri patopa Kuzondani vese vari kuona kumwe ngoma ndosvika kana London. Pane here akutuma kana mari yake yakaenda ichichema. Inini Mwari ndivo vakandituma saka ndiudzei wewe ndiyani akakutuma. Muchamhanyiswa kwete zvekutamba njiro vangoma dzakareba semuramba. Pese pandosvika Mwari ndiyo wandotemba. Chipati chandadii nacho futi ndine simba. zvekuti kwarova seven days kuri kumangoma tingatiwedzera madays saka kumangoma ndini ndenge ndichiseta pesi vari kuona ndiri bos tiona kana kumangoma ndorova zviri wesi tenge takaendera kos vese vari kuona kumangoma ndiri bos vari kuwa ah, maximum pese pandiri kusvika ndenge ndava mamuteni vamamutauri neny pamberi pangu apa pakatomira hwai ini ini goma ndiyo zvaunge papai
yeah, yeah, yeah. It's getting sticky now. Thank you Mbara. Ndikumbura dzokero. Iwe imbomira patoni, imbomira pa patoni. DJ my DJ. Let's go. Anyway, Mideya. Mideya, Mideya pafeya, tindo vakara, kitange cheya, pora ndinaro. It's easy. It's easy. Garai patsano kuno isusu tokusetra itsono kuti munomisa enini kaingano amuna nyaya mimi amuna zano.

Kudhara imimi makamisa mhitsa hamuenzanise chimodhoka nepitsa hamuenzanise jongwe netseketsa vapfanha kundimisa zvichanetsa kuno vanobhenda bhenda vanofenda fenda inini ndiri mbinga vaudze ndosiya ndavatsvinga Sing ane musoro wakakurisa saninga lollipop ari pazasi pangu ndiri patop top zvako zvodzungu chitoto tumbodzika top top taiga mabosi wega inini ndovadyira jinja ndovadyira tsangamidzi ava vafana ndovaruma setsikidzi vaudze ndini ndovasiya kamuridzi mangoma pafeya ndiri muridzi nemeditation koro ndaigona ndichibvunzwa zvimaquestion chimbondipa bhiti nditombopedza mission kuti imi neni pane zicombination saka ridhimu ndochovha sebhas koro ndoraita manje vaudze vakupisa ndibosteka anga vajaira kuti mwaira matiye kastomhanya mabhiti ese kunyangwe tinenge takafuya wola wola wola wola wola thank you vana wangu tosangana musi wa 30 handiti alright vanchichi vakomana ndofunga uri kuvaona we got no time to waste zita ndiani baba ende munobuda nechepapi Osha ndobva nekushe kunze. Ushe wekunze zita ndiani unobva nekupi? Real Bedas ndinobuda nepamurewa. Murewa. Eh. Amana ndokumbura mumbopanchana zvinechi zvine zvine mutsindo chazvo chazvo. Ndibori my DJ. Let's go. Oshai, what's up machis nemashis? Chinzwa imunzwe. Aiwa aiwa kutamba kwemachis aha vari pakona zvavo vachibhema breeze aha nekutika izvo zvisi is aha pane musiyano ka panje nebreeze aha kana une bhebhi chitoita is aha

ndasiyanawo najinga asi unobvawo kubhinga saka semurume chitoshinga kosi kunoku ini ndokushinga inini ndiri mhuka huru saidi kwangu ndati ini ndiri bhuru ende ndagara futi ndine uturu aiwa iwewe uri mwana mudiki aiwa iwe futi iwe chitomira hona yako futi yatomira ridhimu iri riri kutorira biri futi ini chatorira iwewe uri mwana mudoko unobva kwamutoko unodya izai risina yoko e mhuno yako yakatura kunge choko ah.
iyo mani iyo mara mwana thank you mara tosangana musa 30 cup clash sawa so.
kunakidzwa tikungoda energy chete pazvinhu zvacho kuti zvinakidze bcause iwewo ndio unoita kuti zvinakidze so energy mayouths good sita ndiyani nemunobva nekope shalo vibes yobuda nepachikwaka ndiko oh, chikwaka mfana amana ngatimumbire moko one more time mfana all the way from chikwaka village sita ndiyani munobva nekope
tobuda nepadziva rasikwa tiset our nice ja dominus asi ndokuti ja dominus naimfaniro sabhuku wako ndiyani kwacho kwako Vanawo.
Vanonzani?
Sabhuku nawo.
Shout out kuvana kuna vanawo. Hande four lines four lines as usual vanawo. Herwe.
One two. Kushalo vibes, goma rine masreps, kutamba naye uyu njakabuka neskiri rake rekurova guka anobvunzurira moms vachisuka chero racho akaripinda charipika
Oh yes, well well, listen oh, at 11 Tista

kuzvidhina ndobva ati ngandiuye kumakoma kusi kuda kwake asi ipfungwa shoma dzimwe dzacho dzakatorwa nezvidhoma Well, listen, oh, my youth. Well, well. ye yeah, ndokonavhura mabhutsu fanike bison ndokumoneredza kuita fanike python ndokufizura kunge wambonwa poison

amana ngatombere mfana achina pasaidwe chatomira simira apo uya kuno mfana wangu uya kuno mfana wangu right right right right vanchichi tarisa mas outfit andakuona vana i love them No, hanzi there is talent in madness and I believe in that because I'm one of them ndakabva neko.
Anyway, zita ndiyani unobva rekupi? Pombi yatota inobva panotona. Unonzi pombi yatota.
Yeah. All right. amana fashion racho haatarisa mona kombi yatota real zita ndiyani unobvara kupi lojoni pamutari pamutari tales ngatomberere maoko mukomana yabva kure omana all the way from tales danga mvura wau geto rako rinonzi chikwa mutari kunonzi kumanika bridge manika bridge igeto sikwedera padhuze kuti po energy muningi wangu read my dj let's go pombi inenge yatota Read him. Yo murasta ari wani.
Pombi yatota. Pombi yatota nopinda mudheni ichitongopopota ndikanoti rasta panapa pasi kudiwa maspasta nokuti inini ah, handisi utrasta nekuti ndiwe usafunge kuti utongoriwo

inini ndokubvisira kazi uri mudiki mfana une siki kutema nepiki mfana uri mudiki mwana wadiki mfana wako unondipinza muchiki ndikati mfana inini ndinotongomhanya kutonga corolla hembe yako yeta yellow iri white collar mfana ndinonaka kunga coca cola saka ndikati ane panonzi kulifoda school kuti ndikunyabira angati momberere maoko boys chibaba what's your name unobuda nechepapi ndo ticha na makazi andobva kumondoro kwamubayira all the way from mondoro ngati momberere maoko boys plus i love the energy vakomana vangu vanenge zvinenge zvaakutangidza manje alright then my d give us the redeemer
usaguma adapter naona dem naona dem se izwa naona dem se baba ndikukokei kumaleseni kwemakore ari kuwana sevheni handisi kutuka zoro unenge bheseni kunisa kudhara kudhambeni makusaiza patani nepaswedi ndokukandira mabloti magrinedi inini ndiri bhadhi kwete yamasiwa zvireva kuti baba mazheyo tozesa baba vauya vakadhakwa upenyu hwatina chinangwa tiri kungodhakwa nembwa tozesa baba vauya vakadhakwa upenyu hwatina chinangwa tiri kungodhakwa nembwa Ngoma dzakaneta dzakanetesa ndiri kuda kurara dzinorarisa inini ndinobvira unge machisa plus futi padhaza ndogarisa hamumbodiwe pasteji nekuti hamuna energy tima elder tokudyira eji uchatofira mukeya vachati sambidi kuri wayenda anga achina neufayera

ndikuda mageto youths ari hungry ada kuenda neprize yamara stand inochinja life trust me stand ichingouya kunoona ngobuda imwe company inotaiwa mufana winda stand uka ndinoda musponsa nezvidhina mufana imwe company inotaiwa inomusponsa nestand necement ne, ne, ne, ne you understand wafana wangu saka zvangofanira kuti this year kuri kuwinwa chi dzimba true trust me right mfana wangu ndokumbira umira apo ndine munhu wakwandira kutsvagira mfana wangu atimombere maoko eri kuside jekida iye my name pahetcliff chibaba what's your name unobuda nechepapi out nigga from tare hey, eh, ngatimombere maoko on the way from tare my d give us the redeemer
pandinosvika pano ndengeendeka chinzwa mutinimira pandinosvika pano ndengeendeka jekisoni asvika uyo anorwara ndogona kungomudya chero ndakarara plus futi uyo haana kukwana zvinekuteni akangozvipfeka taisaona kubva musoro kusvika kuzasi

ndinodzitiswani chinzwa oh, kana gomo inga rinosundwa ungakohwe usina munda hakuna mambo asina machinda pasina goni muchaona ndichapinda achapisa ndiani acharira ndiani akati handivake imba mumoyo makuzondidzimba vamwe nendege vachienda

vane mubvunzo uyai ndire listen flow anyway rowachaleiyo chinzwa handiwe here sawira wemukomana koindava so watkanya munzira imwe chete taifambidzana tiri ngwambi tava ngwambana watonga mhosva madhinda neusone oyo Well done, well done, well done, well done, well done. The mighty joining us inini mfana ndoda kumuchinja zita nasamana mfana waya kunzi the drunken master oh, yeah. big up yourself mfana wangu thank you so much mfana wangu mfana wangu just work hard but muri true ndinoda kupei prize nhasi kwete musi wa 30 da kupei prize rini today prize yenyu yekuti feel free kuuya kuchill sport kuzorekodha monday tuesday week iri kuyaro Someone is walking away next 10. Can you imagine Vanchech? and ndikuzvifarira because kune stand yemababy nestand yemagensi saka ah, im so grateful good good amana ngatomberere maoko cheapers promotions yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. mageto itsi hope wakapinzwa mupuraizi yemotikari the likes of anambida d vakapiwa motikari just to mention fi ana, ana ngwere light handiti vakawina motikari so this year one munhu ari kuwina chi stand zvakangofanana nekuwina den because apashekwe company ichiya ichioffa zvidhina pamwe mukoma fandana wakafarisa anoti aiwa indokupawo mabreakfast sawa sawa sawa mukomana uya padhuze iwe mukomana uya padhuze zita ndiyani ende munobva nechepapi zita ndijoka tiye ndakanobuda nepabhora

Chinguma ndakasimba taikondo munondo so ndikati ukuimba zero ukuimba disaster pfungwa dzako dzakawandira kurasta munondo Demons, demons, demons, uyu wema demons Kings ah, fanzani inzonzweka ah, ratsamani yetsa uda kundikwana hapana zvo apa musafunge zvamapena ndiri kupfirapfira odoti ndinopena wandibweteka adondikuma ndokufuna Chinzwa, eh, ini ndiri timu yakahwina kandibate bate nemaoko ane china inini ndine simba kupfuura kina yo Demons, ah, wakutondidenha saka po eh, wakutondidenha saka po unhu matsi matosara saka ko ah, kuno unozviitira mako ah, wakutondidenha saka po iwe wakutondidenha saka po pakutoda ono matsi saka ko ah, kuno unozviitira bvunza koko unondo

Auka tapema smart dema owadema handina zvakawanda nhasi pano ndazopagara vatouya ndakamhara saka ndingaimbe neva nenzara ndauya ndakaguta usandifuta asi ndida kukuudza ndokujuta inini ndini ndozviita aukadhidhoni ndasvika

mupfanha inini ndinokutinya ndobva ndakuvhura kunge farina kusiya wakashama kunge dzimbira ndamenya aiwa ndiri mutara kubva kutara ndaivamisa kubva kutara kuti wandimisa vandotanga wandibhatara ndiri mutara kubva kutara ini ndokudziimisa vandotanga wandibhatara vakomana ndinoponda ndonda kumetsasina tsenga kunge anna konda kunge inini dzundo yako ndobva ndakusiya ndaku

Amana music it's all about music it's all about entertainment sometimes tofanira kueducata vanhu but entertainment ndo nyaya yacho stereki vakomana ava vatisekesa tese tanakirwa ngatiomberere maoko vakomana ava but zvearti zvearti yedu yatiri kuda nhasi neclash havana energy yacho vakomana ndikumbira kuti muende munogadzirira cause 30 muri kusangana nemadhonza varume good saka vakomana enderai uko hamuna qualify kuna next round come here my brother come here of death
Alright then, Chibaba, what's your name? Unobuda nechepapi? Ndonzi Ja HK, ndobuda nepambari. Oh, wow, mbare ndokwachinotangira ndokwachinoperera. Chibaba, what's your name? Unobuda nechepapi? Smart boy, baba gengenge, outer man, Darwin, Parushinga. ngatimomberei maoko all the way from mount darwin yamana plus smart boy mukuoneka you are dressing nice alright then my d give us the rhythm
woyo eshikai musalusaisaine oyo ini nekuti ndiri kuimba ndirastamane inini musanditambise nguva yangu ini ndirastamane ndiri kuimba musafungo ndiri kutadza mangoma ini

usafunga kuti pamangoma ini ndinokwata aiwa inini handikwati pamangoma inini handitadzi musafunga kuti inini ndiri muranda kasi
ndipo payatanga ndipo auri kumukutyanika saka uri kuendereuko Ah, vari kumukwata mukomana wavo vari kumukwata mukomana wavo but anyway amana i think group randiri rinori ndo the death group a group of death and mm-hmm. right mm-hmm. uri kuti chiine vakomana uri kuona panapa baba isawa sawa sawa sawa and eh, makandidzidzisa kudaro ah hapasina kumira mushe yakili kili all right massive let me introduce you kwapano ah ngavazi introduce vega zita ndiani unobva nekope yeah yeah indonzi misa proper baba mwana waterfalls kadoma represent All right, good, good.
Zita ndiani unobvana kupi? Amiserepo mabhandit outer Chitown Massive Midea represent. Why are so mabhandit? All right, all right, all right. And read my DJ and then my eight lines, eight lines. Kana ma four lines, four lines, ball. Spend up to the mic. Mr.
Proper Day, a thousand, mukoma fantan, ndipei vari tutu. Akana 3 ndinehwa nemunhu ani style risiri free noriira zvinonyaudza sepitokti pri zvavo zvakamira kunge gumbo rechi 3 kungoshaya zvekuita makutoti makuimba rudo ibofu kunyange sisi makapfimba sadibet siyanisa kufuta nekusimba variko vatete vakasimba wazvo cho amisi rebo mabandit amisa chitanwisoi One more time, my father. He told me, say, Kama uye ndi vabereke na mbereko. Vana vadiki vanoda kupuwa zambuko. Vatame vari kutoka kuti nepapiko. Ati wanike tinenge ndege yemalejio. Cho, kunga foko foko, kunga fiskali fit. Kunga fiskali kuti jam sapa sit. Jam sapa sit, kunga repo mabandit. Chitumiza, barbata mbako kutandit. Na mbenge ndiri one, kota two. Zvamatuza one, two, kota two. Zvamatuza bombo kila kwa moza.

Dema. Hey, ngatimomberere maoko all the way from Dema. Yes. Chibaba, what's your name? Unobuda nechepapi? Ndax Kwadzana.
Yes, I Kwadzana. I love the energy. Yeah, man. Of course, my D, uh, give us the rhythm. Mr. Mr.
Mr. Alliance Sports. pamentality boy saka ndati yei yei yei yei vhurai wai ndoda kupinda madinga yese geta wai yei yei yei yei vhurai wai ndoda mukombe gondi ndotadza nei kunge kusoko Oh, sorry. This one tick ya. This one tick ya expense. Anything.

Ko kuzasi akasheva here? Uri mukomba anotora here musasi uyu ndati anohwina here? Manje ini ndinomukopaidza ngaagare pasi ndinomunyararidza ndagara ndamubata angani kunde mao vakuita chisaladi chekuisa mfushwa musaladi chisaladi chisiri chemasaladi mamero mamelodi vadinhiwa ndichitsenga keroti vakupana kunditamba kawadi andiziwe karati musafunge kuti andinamati wangu wazovhunduka luminati usazoti ndakati zvakati zvekuti ndakazoti zvenyaya zvenyu zvipfuma pai inini handina mushongo ndisina ndine zvikombo zvitokoro zvine zvitsinga handina mushongo ndisina kungondidenha chokwadi tinokuviga kudheni pasi pemubhedha nezinyoka nezihari rakazara neropa mawiza muroyi ndine jahwi natulo ndakapuhwa kumalawi